א גוטן אווענט, ליל שישי פרשת כי תצא. יעצט בין איך אביסל דיוגה'דיג, אבער קודם כל וויל איך זאגן א באדאנקן, ס'איז געווען אפאר אידן האבן מיך גערופן נעכטן, כ'ווייס נישט וואס ס'איז געטריגערט נעכטן, די עולם האט געזאגט אז אה ער עקספעקט פונקט אטענשאן נדבנים, האבן מענטשן מיך אנגערופן איך האב געלט איך וויל דיך געבן, ווי בין איך, ווי ביזטו, ווי גייסטו, און זיי האבן אריינגעשיקט אפאר דאלער שכוח פאר די אלע, ס'איז געספאנסערט די היינטיגע שיעור ביי זיי אלע, און אפילו עס איז דא און דארטן א קליין געלט גרויס געלט נישט קיין חילוק, ס'העלפט ארויס יעדע זאך גייט גלייך צו די תורה אז מען זאל קענען גיין מפיץ זיין ווייטער די תורה, שכוח פאר דעם. און א אינטערעסאנטע זאך אז כ'האב היינט צופרי גערעדט וועגן די ארעדע רב, א מעשה מיט די ארעדע רב און די און די איעלע רב, ווייזט מיך איינער פון די בחורים דא אז אינטערעסאנט אז גענוי נעכטן איז געווען די יארצייט פון די ארעדע רב, נישט געוואוסט די ארעדע רב און די איעלע רב זענען געווען גוטע חברים זייער גאנץ לעבן. אזוי ווי מען זעט אין די מעשה, און זייער יארצייט איז ממש א טאג גערוקט. זייער אינטערעסאנט. און נאך האב איך געהערט צוריק פון די בית עלמינא רב ז ל האט מיך פארציילט אז ס'איז צוריק געקומען נאך וואס דעם טאטע האט זייער הנאה געהאט אז זיי האבן פארשפרייט דעם דעם תורה פונעם רעבן וואס איך האב געהערט פון אים, און בכלל זאגט ער מיר אז זיין טאטע איז מלא וגדוש ער האט אזויפיל צו פארציילן. און איך האף אז איין טאג וועל איך קענען אריבער קומען און אריבער גיין דארט און כאפן א שמועס מיט אים אביסל מער הערן איך דארף אריין כאפן הערן פון די אידן וואס זענען געדענק נאך די פריערדיגע דור און אזוי איז עס עס דארף שוין איך האב זייער קורצע צייט היינט העל איך מאכן ממש א קיצור נמרץ די שיעור האט זיי נעמען ממש אפאר מינוט איך ווייס נישט ווי לאנג עס איז יעדע הלכה קען מען אריין גיין הלכה על גבי הלכה על גבי הלכה, מיט מיט דרשות מיט וואס די גמרא זאגט אויף דעם און אלע מחלוקת און די רמבן און אלעס, אויף יעדע זאך איז דא אזויפיל שיינע זאכן. נאך א זאך, איינער האט מיך געקאלט לעצטנס זאגן אז די מוזט זאגן א ווארענונג פאר די גייסט רעדן זאכן וואס זענען אזוי אביסל אף קאלער, זאג איך אף קאלער? ווען רעד איך אף קאלער? האסט עפעס דערמאנט עפעס א מעשה, עפעס א זאגט עפעס א עפעס א אזוינס ווי א שמוציגע, יא איך איינער וואס ווייסט וואס דאס מיינט איז וויכטיג זאל וויסן אז דאס איז א שמוציגע זאך און עס איז א עקעליגע זאך וואס איז נאטינג ראנג אבער דאך וואס האט דאך געהאט א פֿערצן יעריגע בחור אין די קאר איך האב נישט געוואוסט וואס זיך אהן צו טון אקעי סאו קודם כל יעדער איינער זאל וויסן מען זאל מען זאל מען זאל יא זיך אריין טון און זען וויאזוי צו רעדן צו די קינדער און און און אז די קינדער דארפן נישט ווארעווען פון קיין חברים נאך די ערגסטע אופנים ס'איז בעסער אז א טאטע אדער א מאמע זאל שיינערהייט רעדן מיט א קינד און און אביסל זאגן אז עס מען רעדט דאך פון נעיטשער אז א מענטש ווערט עלטער איז גוט אז מ'זאל וויסן אויף קיין שם און פונקטליך וויאזוי דאס איז דא אויף דעם פראפעשענעלס וואס זיי וואס זיי וואס זיי זענען מודיע, כ'דענק אונזערע ביי אונז די מוסדות האבן צוזאמגערופן א מיטינג ווי די גאנצע א פראפעשענעל איז געשטאנען דארט און געזאגט מ'זאל מסביר פונקטליך אויף א איידל אופן וויאזוי מ'קען רעדן צו די קינדער עספעשעלי קינדער וואס זיי גייען אריין אין אין די אין א מעטשור לעוועל מ'גייט אריין מ'הערט פיובערטי מ'גייט מ'ווערט דרייצן פֿערצן. ס'איז גוט מען זאל פארדעם נישט רעדן צו זיי, אקעי דאס איז עקסטערע זאך, איך בין נישט דא פאר דעם יעצט, אבער פאר די אלע וואס האבן נאך מורא און זיי האבן נאכנישט גערעדט מיט די קינדער און זיי ווערן דערשראקן פון אזעלכע זאכן, טריגער ווארנינג, איך האב נישט געשריבן די תורה, די תורה איז געשריבן געווארן און ס'רעדט דא וועגן זאכן וואס קען זיין צו זיין פרעמד פאר אים, איך וויל נישט אריין גיין אין קיין גארי דיטעילס ברכות, באט סתם אזוי, עס טייטש אויב איר פילט אונקאמפארטעבל קען איך יעצט סטאפן די רעקארדינג, און און שוין, סאו מיר לערנען זעקס און צוואַנציק פסוקים יעצט, כ'על נאך איין טאג יא אנכאפן דאס אביסל רעדן וועגן דעם, ווייל ס'איז וויכטיג, ווייל איך האב שוין אסאך מאל געזען ווען וואס געשענט איז, יעדע יעדע זאך איז וויכטיג ווי אזוי ס'ווערט אינטערדוסט, אז ס'ווערט אינטערדוסט אין א פאזיטיוו אופן, אין א געזונטע אופן, אין א אופן ווי אז די קינד ווייסט ער קען טראסטן די עלטערן, ער קען רעדן מיט די עלטערן אויב עניטינג כ'האב אויב עפעס קומט אויף, אויב איינער זאגט אים עפעס, אויב דער אייוועלט וויל עפעס טון, קען ער האבן א אפנקייט און רעדן מיט זיינע עלטערן, איז עס די געזונטסטע זאכן, און ווען איינער האט מורא און ער ציטערט פון די עלטערן און ס'איז זייער טאבו, איז עס סאך מער עלול אז אז מענטשן וואס זענען נישט קיין מענטשן וואס מיינען נישט קיין גוטס דא, נישט קיין געזונטע מענטשן, זאלן טון זאכן אדער זאגן זאכן פאר די קינד, ס'איז סאך מער א דעינדזשערעס זאך, סאו צאם צומאכן די אויגן זאגן אה מיין קינד האט שוין געוואר ווערן אליינס, ער גייט געוואר ווערן אליינס, ס'איז אמת, אנלעס דו גייסט עס זאגן פארן פאר אים, ווי אזוי? ס'איז דא פראפעשענעלס קענסט עס דורכשמועסן מיט זיי, אקעי. זאגט די הייליגע תורה, פרשת כי תצא פסוק כ ב, קאפיטל י ג, כי יקח איש אשתו א מענטש נעמען זיין פרוי, א פרוי, בא עליה ושנאה, און ער וועט איר פיינט האבן, טאר נישט פיינט האבן, מיט כ' יצ ח איך האב יעצט געלערנט מיט מיין זון האב איך געלערנט מסכת קדושין שטייט דארטן אז אסור לאדם שיקדש עד שיראנו מ'טאר נישט קוקן מ'טאר נישט חתונה מיט א פרוי פאר וואס זעט איר פארוואס ווייל כ'האב מורא אז כ'עך נישט זען און נאר מ'עסט ער פלוצלינג זען אז ער עטס עס דער פיינט האבן און ס'איז דאך דא עמיצן ואהבת לרעך כמוך סאו ווי אזוי קענסטו פיינט האבן איינעם סאו אז דו זעסט עפעס ס'איז נישט פאר דיך אקעי ס'איז נישט פאר דיך אבער קוק קודם פאר אים און זיי מיר נישט קיין פרעמעדע נאכדעם האב איך געהערט א מעשה אז ס'איז געווען א ב מ עפעס א בחור וואס וואס ער האט געזאגט אז ער גייט נישט קוקן אויף די כלה אדער ביי די באשאו נאר טאמער סגייט ווערן די שידוך שוין זיי האבן זיי זענען ברויגן פאר עפעס א קורצע באשאו נאמט די כלה זאגט די מיידל זאגט פאר די פאר די שדכנטע איך ווייס שוין איז א וואוילע בחור אלעס געפעלט מיר אבער ער האט נישט געקוקט אויף מיך בכלל נאר צום סוף האט ער געגעבן א פיצעלע קוק אויף מיך אזוי מזל טוב איז די שידוך. ער זאגט ער גייט נישט קוקן אז נאר טאמער ס'איז דא מיט די שלעכט זיינס. ער האט געקוקט מיינט ס'געווען די שלעכט זיינס. און טאקע זענען געווארן אחוץ כלה און ער איז געווען ר' אהרן לייב שטיינמאן אזוי האב איך עס געהערט. אפגעהיטען ממש. אקעי שוין לאמיר אריינגיין דא וואס י ח ששו האט א מענטש האט חתונה א פרוי ער בא עליה ובשנאה און האט איר פארן ושם לה עלילת דברים און האט ארויסגעווען מיט א בלבול כדי ער וויל זיך ארויס ראטעווען פון איר. און ער וויל נישט באצאלן די קנס מיט די אלע, איך מיין די, ווען א מענטש גט זיך דארף ער געבן כסובה, ער דארף געבן דאס און יענץ, ער וויל זיך ארויסדרייען, סאו קומט ער אויף מיט א בלבול, והוצא ליה שם רע, און ער גייט ארויסגעבן א שם רע, דאס איז הוצאת שם רע, ס'איז א עבירה פון מוציא שם רע, ס'גייט נישט אן נאר ביי פרויען, ס'גייט אן ביי סתם מענטשן, הוצאת שם רע איז א גרויסע עבירה צו גיין מוציא שם רע זיין פאר אייגענע פערסענעל ריזענס, פאר איינעם געפעלט נישט עפעס, גיין מוציא שם רע זיין אויף יענעם און זאגן שלעכטע זאכן אויף אים. והוא אומר, ער וועט זאגן, עס איש אזוי אזוי לקחתי, איך האב גענומען די פרוי, ואקרב אליה, ולא מצאתי לה בסילה. איך האב נישט געטראפן קיין סימנים אז דאס איז אז אז זי איז א געהעריג ראויע חתן צו מיט מיר, סתם מיינט צו זאגן אז נאכדעם וואס זענען מיר שוין געווען מקודש, וואס טייטש זענען מיר שוין געווען חתן כלה, האט זי מזנה געווען. והוא, ולקחה אביה נערה ואמה, און זי האט די טאטע פון די קינד און די מאמע, וואס עפעס זיי? ווייל ווייל זוי ווייסט מען אז א אז א אז אז א עלטערן דארפן זיך אנהייבן פאר די קינד, און די קינד איז געווארן דא א וויקטעם און האט מוצא שם רע געווען, דארפן די עלטערן זיך ארויסציען דא, ביקאוז די עלטערן האבן א רעספאנסעבילעטי זיך אנצונעמען און צו זיין דא פראטעקטן דאס קינד, ויוציא את בסיל הנערה בזקנה אבירה שרה, זיי קומען ברענגען א ראיות פאר די זקנה אביר אז אז ס'איז נישט אמת די מעשה, ואומר אבי הנער און די טאטע פון די קינד זאגט ער איז זכאי און אז ביתי נשאתי לאישה זה אל אישו, איך האב געגעבן מיין טאכטער פאר דעם מאן פאר א פרוי, ושנאהו, און האט איר פיינט באקומען, והנה איה, און דער דאזיגער שם עלילת דברים, האט ארויסגעשטעלט א בלבול, א ליימער אזוי צו זאגן, לא מצאתי לביתך בסילה, איך האב נישט געפונען ביי דיך, ביי דיין טאכטער ראיות אז זי איז נישט געווען קיינמאל געווען מיט א צווייטן, און איך האב ראיות פארקערט, ואילה בסילה ביתי, און און דא זענען נאך ראיות אז אז אז עס איז געווען א בסילה, און פרסי א סימלער פון א זקנו עיר, און דער רשי זאגט עס איז נאר א משל, עס איז ווי מען מאכט עס קלאר, אזוי ווי א קלייד, און פרסי סימלער פון א זקנו עיר, עס נאר אנדערע מפרשים וואס זאגן אנדערש, ולקח זקנו עיר א י עשו איש ויסרו עשו, דארף מען געבן מלקות. פאר דעם מענטש וואס האט זיך מוצא שם רע געווען, ועונשי עושו און באשטראפט אים מאה כסף און הונדערט כסף ונתן עליו ווי א נאר, און נאר אויב מען געבט עס פאר די טאטע פון דעם קינד כי הוציא שם רע בעשירות ישראל, ווייל דער האט מוציא שם רע געווען אויף א אידישע קינד אויף א אידישע מיידל, ולא השיא לאשתו און פאר אים דארף עס זיין א ווייב, לא יוכל לשלחה כלומר ער קען איר נישט אוועק שיקן אלע זיינע טעג, איי עסט א פרעגן יעצט וואט? אזא מין מענטש אזא מין רשע וואס גייט אויפקומען מיט עקסטער זאכן פאר אים, זי מוז בלייבן סטאק זיין גאנץ לעבן מיט אים יעצט? וועם שטראפסטו דא? סאו די גמרא זאגט שוין נאך דעם אז דאס איז נישט געווען קיין, מען האט נישט געצווינגען די מיידל, מען האט געצווינגען אים ווייל ער האט זיך געטרייט ארויסראטעווען דא פון געלט, און די מיידל אפילו זי איז א בלינדע אפילו זי איז א איז א טויבע אלע מינע זאכן, און זי מוז האבן וויל האבן סעקיוריטי און ער דארף איר באצאלן שערי כסיסה און קליידונג מיט מיט געסן אלע אלעס די חיוב וואס א מאן דארף צאלן פאר די ווייב דארף ער באצאלן פאר איר, אנלעס זי זאגט איך וויל נישט מיט אים וואוינען, צווינגט מען איר נישט. אבער פון אים, פון זיין זייט, ער האט נישט קיין וועג ארויס. ס'איז ווי פסוק בת ואם אמת הוא הדבר הזה, און טאמער ס'איז יא אמת געווען, לא נמציא בסילין הנער הוא, דעמאלטס ביי יציאת הנער על פסח לבית אביו דארף מען ארויסנעמען דאס מיידל ביים טויער פון די הויז בבית אביו וואס כליו אנשי העיר אין די מענטשן פון שטאט דארפן איר באשטיין דערין ביי וואונען ומאיסור כי אסרן ולא איסרו ליזנס בית אביו, אז זי האט מזנה געווען זי איז נאך געווען אין די בית אביו בשעת זי איז שוין געווען אינגעידזשד צו דעם בחור, אין ביערת ארמון גביך האבן זיי אויסער ארמון די שלעכטס פון צווישן דיר, זאגט דער פסוק אל תקי מוצא איש, כי מוצא איש שוכב עם אשתו בעילת בעל, א מענטש איז גייט מיט א אשת איש וואוינען מיט און ביי אזא איינעם איז ווען האט ביידע, איט טעיקס טו טו טענגאו זאגט מען, איט טעיקס טו טו טענגל אויך, אז ס'איז דא צוויי מענטשן און איינער זאגט קוק אן ער האט מיר געטון אזא און אזא און אזא, אנטשולדיגט מיט וועם האט ער עס געטון מיט דיך? ביסט דאך געלאזט הייסט אז דו ביסט געווען פונקט אזא איקוועל פארטנער, און מעשי גם שניים דארפן ביידע שטארבן ואיש אשר יחיה עם אשתו, דער מאן וואס וואס וואוינט מיט דער ווייב ואשתו און די פרוי אויך, ובאת אל עם ישראל, וואס איז טאמער אבער. כי יהיה נער און בסילו מאורו של איש, ימצאו האיש בעיר ושוכב עמה. ער טרעפט איר אין אין א אין שטאט אריין אין שטאט, און ער טוט און ער טוט אזא זאך, ויוצא עשו את שניהם אל שער העיר ההיא, דארפן זיי ביידע ארויספירן דארט ביים שער העיר ההיא, איז קלתם אויס עם אבנים דארף באשטיינער מיט באשטיינער מיט שטיינער ומאיסי את הנער הוא, און די מיידל דארף אויך שטארבן על דבר שלא צעקו בעיר, אז ס'איז גארנישט געזאגט פאר קיינעם, וואס זי קען שרייען און זאגן און דאס, נאר ס'איז אויך מסכים געווען, ועשו איש על דבר אשר אין עושה אשת רעיו א געפאר נגד אשת רעיו ואיבה ארתור ומקוויכם, אבער ואם בשדה אויב ס'איז געווען אין א פעלד אדער אין אין והיא הדין אין עני פלאץ ווי זי וואלט נישט געקענט צוריק שרייען אדער זי האט מורא געהאט ימ צו איש עשה נערו עם ארוסו והיכי זה געבאו איש און די מענטש גייט מיט געוואלד און כאפט איר אן ושכב עמה און שלאפט מיט איר ואם מת האו איש אשר כאב עם רעיו עד ווער נאר דעם מאן דארף מען האט הרג'נען, אבער אילן נרו צו די מיידל איז סאסא דבר, האסט נישט טוהן גארנישט, פארוואס אילן נרו חטא מוות, ביי די נרו קומט זיך נישט קיין חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעיו ירצחו נפש קיין דבר הזה, אזוי ווי א מענטש וואס גייט הרג'נען א צווייטן, אזוי איז געווען דא אויכעט, דער מענטש איז געגאנגען פלעין הרג'נען דאס אידישע טאכטער דא, און די אידישע טאכטער האט גארנישט געקענט טוהן, פארוואס כי בסוד המצוה, ווייל זי האט זיך געפונען אין א פעלד, צעק ווי א נאר, האמער רוסע ווי איין משוגע, אפילו זי האט געוואלט געשריגן, וואלט קיינער איר נישט געהאלפן, זי האט נישט געהאט קיינער זאל העלפן, זי האט נישט געהאט גארנישט וואס זי האט געקענט טון דא, זי איז געווען א אונס דא. זאגט דער פסוק אל תקי מות האיש איש נערה בסילו אשר לא ירוסו, אז א מענטש וועט טרעפן א מיידל, א יונגע מיידל וואס זי איז נישט קיין כלה, ער תפסה און וועט ער צווינגען, ושוכב עמה, ונמציא, וואס ער האט געפונען ווערן דורך איידעם, ונתן האיש אשר חלום עליו ווי א נער חמש שום כסף די טאטן די מאן דארף געבן פארן טאטן פֿופֿציק כסף ולא תהיה לאשתו און אויך די זעלבע זאך ווי פריער פאר אים דארף עס זיין ווי א ווייב תחת אשר עינה לא יכלו שלחה כל ימיו ער קען איר נישט אוועק שיקן אלע טעג וואס ער לעבט דאס מיינען ער האט געהאט עפעס א וואן טיים און ער גייט אנטלויפן יעצט און ער איז זיין פטור פון אויסהאלטן די מיידל אפשר די מיידל איז איינער וואס קיינער קען נישט חתונה מיט איר און ער האט יא מיט איר געווען א גענומען א וואלנערעבל מיידל, און ער געטון דיין זאך דארף ער אויסהאלטן דארף ער גאנץ לעבן אויסהאלטן, און ער האט נישט קיין שום וועג ארויס אנלעס איי געס זי זאגט אז זי וויל נישט. זאגט דער פסוק ווייטער לא יקח איש את אשת אביו, א מענטש זאל נישט נעמען די פרוי פון זיין פאטער, אדער ולא יגלה כנף אביו, ס'הייסט זיין טאטנ'ס ברודער איז געשטארבן און די מייד די מאמע, ס'הייסט די ווייב פון די ברודער איז געפאלן א יבמה פאר. פאר דעם טאר ער נישט, טאר די זון נישט וואוינען מיט איר. לא יבא פציעי דקה וקרית שפחה בקהל השם, ס'טייטש די אייבערשטער זאגט אז ווען א מענטש, ווען אידישע קינדער האבן האבן חתונה זאל זיין על שם אז מען זאל קענען ווייטער ציען דורות, כי לא ל כי לא שבעת בראשו, יא, נאר מען זאל זיך קענען באזעצן, מען זאל האבן נאך, מען זאל האבן קינדער, און דאס איז א קראנקייט די פציעי דקה וקרית שפחה, וואס די גאנצע סיסטעם דארטן איז צוצימאזיקט און מען קען נישט האבן קיין קינדער, זאגט די פסוק ואתה לא יבא ממזר בקהל השם, די זעלבע זאך א ממזר זאל נישט קומען ביי קהל השם, גם דער עשירי לא יבא לו בקהל השם, אפילו דער צענטער דארף זאל נישט קומען, אין אדער ווארדס, בי ווערי קערפול אז זאלסט נישט פאראורזאכן אז זאלסט האבן חלילה חלילה וחס א ממזר, ביקאוז דער ממזר האט זייער שוואכע האופ אין ווייטער קאנטיניוען א לעבן, עס איז דא וועגן וויאזוי מען קען חתונה האבן נישט מיט קיין אידישע טאכטער, לא יבא המוני מואבי, א מוני מואבי שטייט דא אויך לעבן א ממזר ווייל דאס איז געווען לאט'ס קינדער, זיי האבן אויך געהאט אזא מין ממזריאן יחוס, ממזריאן, לא יבא המוני בקהל ה', גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם ביז אייביג. על דבר ההר זאגט די פסוק פארוואס על דבר אשר לא קדמי אתכם אליכם במים בדרך בצאת אתכם ממצרים ווען איר זענט ארויס געקומען פון מצרים זענען זיי נישט געקומען פאר ענק ברענגען ברויט מיט וואסער אשר סכל אליך את בלע מים פעורים ער האט געדינגען דיין בלע מים פעורים בשור פון בשור ארם נהריים וואס איז לעבן ארם נהריים לקח אליך ענק צו שעלטן און די זרע שמשון וואס איז יעצט געווען אין די יארצייט זאגט אויף דעם א ווארט כ'האב געהערט פון איינעם מאשקאוויטש האט מיך געשיקט פון פון פון אנטווערפן. יונה מאשקאוויטש האט מיך געשיקט פון אנטווערפן א קאווע די זערא שמשונ'ס יארצייט, האט ער מיך געשיקט א גאנצע גיליון פון די זערא שמשון, די שיינע שיינע עפיזאדן און שיינע די לעבנס געשיכטע, און אויך די דברי תורה, ער האט דארטן געשריבן א דבר תורה פון זערא שמשון וואס זאגט אז זאלסט מיר נישט קומען, פארוואס שטייט די צוויי זאכן אין איין פסוק? דאס מוז נישט קומען זאגן וואס הייסט ער געדארפט געבן יעצט בלחם במים און מ'האט נישט געהאט קיין געלט, ס'איז נישט געווען קיין געלט, ער קען נישט יעצט עפארדן צו געבן לחם, אה ס'איז נישטא קיין געלט אבער געלט צו שעלטן איז דא הייסט אשר שכר עליך, פאר ער האט געהאט גענוג געלט צו אויף כסף מלא האסטו געהאט פאר די בילען מענפאוער, ממילא וועגן דעם קומט זיך אים די קללה, ולא אבא שם אלוקיך לשמוע אל בלעם די אייבערשטער האט נישט געוואלט אננעמען דעם בלעם'ס קללות, נאר ווי דען ויהפך השם אלוקיך לך את הקללה, דער אייבערשטער האט, דיין גאט, האט איבערגעדרייט פאר דיך דעם קללה לברכה פאר א ברכה, פארוואס? כי אהבך השם אלוקיך ווייל דער אייבערשטער האט דיך ליב, איך האב דיך ליב! זאגט ר' גמליאל ראבינאוויטש, איך האב אייך ליב, דער אייבערשטער זאגט איך האב אייך ליב, לא סדרה שלמה ותבוסם כל יום מיכל עולם, גיי קוק, פרעג דיך נישט נאך זייער שלום און זייער גוטס, זיי מיינען נישט דיין גוטס. זאגט דער פסוק ווייטער לא ששי ואדומי כי אחיך היא, געדענקסט נאך דאס? רוים איז ענקער ברודער, עשיו איז אונזער ברודער, און במילא אפילו אן אדומי וואס איז א עשיו, עשיוויען, אייניקל, א עשיווישע, זאלסטו נישט אים פאר אומווערדיגן, דערווייטערן פון וואס דען? פארוואס? וואס? אקעי, עס איז סיי ווי אזוי קענסט נישט טשעפען און זיך נישט, בקיצור קה יחיך יאמר דיין ברודער, שיצא בחיל וקלסך, אפילו ער איז ארויסגעגאנגען מיט א שווערד קעגן דיך, נאך אלץ איז דיין ברודער, ניין דאס איז מצרי, לא תסב מצרי, זאלסט זיך נישט פאראיינען ווערן פאר א מצרי, כי גר הוא יצא בארצו ווייל דער מצרי כאטשיג ער האט דיך געוואלט טאקע אומברענגען און אריין ווארפן די קינדער אין טייך און אלע זאכן און ער האט דיך געפייניגט, אבער מיט דעם געדענק איין זאך ער האט דיך געהאסט, ער האט דיך געהאסט פאר הונדערטער יארן האט ער דיך געהאסט, דיך אריין געברענגט ער האט דיך געהאלטן דארטן, מילא ביסט געווען ביסט געווען א אימעגרענט אין זיין לאנד איז אביסל הכרת הטוב. בנים אשר יוולד להם דור שלישי יובל להם בקהל השם, די קינדער וואס וועלן געבוירן צו אים די דריטע דור קענען שוין אריין קומען דא אלס א. אז אה, מ'האט שוין געענדיגט? יא געגאנגען שנעל. ברוך השם לעולם אמן ואמן!